א גוטן טייערע אידן, ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער דרײַ און פֿופֿציק מיט רבי יוסף זאב בראווער, שלום עליכם רבי יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס און ברוכים הבאים אלע חשובע צוהערער. אקעי, א שאלה רבי יוסף זאב פון א פופצן יעריג מיידל, קודם באדאנקט זיך פאר די אינפארמעישן וואס דו פראוויידסט און די העלפ וואס מען באקומט פון דעם, איז אז זי טרעפט זיך אסאך מאל ווערן אווערלי אבסעסט, איך נוץ איר לשון, מיט מענטשן,

אקעי, לאמיר קודם ענדיגן די קוועסטשן און קענמיר צוריקגיין.
יא, לאמיר קודם ענדיגן די שאלה, כ'האב עס געגעבן אזא ווארף אריין ווייל כ'בין נישט געווען קלאר. סאו אז דאס זענען מענטשן, נאכאמאל, במאמרי המוסגר סטארס, ווען מ'האט קיינמאל נישט געטראפן, קענען אפ, אבער נעמען ממש איבער דאס לעבן, דאס הייסט אז זי מורא'דיג פאוקעסד און זי שפירט אז ווען דאס געשענט, און זי לייגט צו אז ס'געשענט נישט צו אפט, אבער ווען ס'געשענט נעמט עס איר איבער דאס לעבן און זי פילט אז אלעס וואס זי טוט, און טראכט, בשעת אזא מין סארט עפיסאד איז צו א שטארק ווארט, אט בשעת ווען אזא זאך געשענט, איז קאנעקטעד צו דעם, איז שוין, זי פארשטייט אז ס'איז נישט, ס'קומט נישט אזוי, אבער וואס קען זי טון עס מנעה צו זיין פון נישט געשען נאכאמאל? בקיצור, וואס קען מען טון אז דאס זאל איר נישט איבערנעמען, אז וואס דאס איז נאר און פון וואו ס'קומט נאר, אז ס'זאל איר נישט איבערנעמען, זי קען אנגיין מיט'ן לעבן אן די דיטור, אן די עקזיט.
אקעי, קודם ס'איז זייער פאפולער, און ס'איז זייער נארמאל, ס'איז א נארמאלע, זאג זי איז פֿופֿצן יאר, ס'איז געהעריג די עידזש וואס איז נארמאל, און א חלק פון די פראסעס וואס די רבונו של עולם האט דעזיינט מענטשן. לאמיך לאמיך קודם איבערשמועסן די קשיא אזוי ווי איך פיל אז די קשיא איז. אז זייער אסאך מאל טרעפן זיך טינעידזשערס אין די פלאץ, אין די צייט פון לעבן ווי זיי הייבן אן, זייער קאפ הייבט אן ווערן אנגעפילט און אבסעסט מיט רענדאם סטארס, רענדאם מענטשן וואס זיי הייבן נישט אן צו קענען, אזוי ווי צומאל געזאגט, ס'קען זיין שפילערס, זינגערס, פאליטישאנס, פאוערפול מענטשן אין די קאמיוניטי, און להבדיל. רעביס רעבנים תלמידי חכמים עסקנים און די גוישע וועלט פאליטישאנס אדער ספארטס אדער און ס'איז זייער א קאמאן זאך דאס איז מיין ערשטע תירוץ זיי דארף זיך נישט דערשרעקן מען רעדט נישט דא פון קיין משוגעת און ס'איז דא אין דעם די גוטע חלקים ווען מען נוצט עס אויס פאר די גוטע זייט וואס פאר דעם האט עס דער רבונו של עולם געמאכט. אבער אונז לעבן היינט אין א וועלט וואס סיי די פרייע וועלט, די קאמערשעל וועלט, די מידיע, סיי די היימישע און סיי די גוישע, האט גענומען אדווענטעדזש פון דעם אין א ראונג וועי. וואס הייסט? דאס טייטש, די רבי שלום האט אריינגעלייגט אין טינעידזשערס

פון אנהייבן פילן מער מעטשור פילינגס, טראכטן מער מעטשור מחשבות, און זיך ארום קוקן אין די וועלט זעהן ווער געפעלט מיך, ווער ביי די יונגלעך וועט עס זיין ווער אין מיין געגנט איז פאוערפול און ער האט א שיינע קאר אדער ווייסט אזעלכע זאכן, און ביי די פרויען איז עס אין זייער וועלט וועם זיי קוקן ארויף מיט זייערע מינע זאכן, און די פראסעס דערפון איז א נארמאלע פראסעס, ס'איז א געהעריגע געזונטע וועג וויאזוי די רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט און וויאזוי ס'ארבעט. און ווען וועלט איז וועלט, זענען נארמאלע געזונטע עלטערן וואס האבן א גוטע קשר מיט די קינד, אדער געזונטע ערליכע פאוערפול מענטשן אין די קאמיוניטי זענען די ריכטיגע גוטע ראול מאדעלס, יא. די ארויפגעקוקטע מענטשן זענען די ריכטיגע. דער וואס פירט אן די מוסדות, מ'האט גענומען, נישט אומזיסט האט מען גענומען אז די מענטש זאל זיין די מנהל רוחני אדער די משגיח אדער די

קוקן קינדער ארויף זייערע נאטירליכע ערליכע גוטע און יוספול ראול מאדעלס, לאמיר עס מיר רופן מיט די נאמען, און
ווען זאכן זענען נישט בסדר, ווען די רילעישאנשיפ פון די קינד איז צובראכן, פון די רילעישאנשיפ מיט די עלטערן, אדער ווען די קינד האט געהאט געוויסע נישט גוטע.

פירסענעל זעה איך לעקסט מיך שוין אביסל אין א ספאט. אקעי אקעי כ'בעק ארויס. אקעי כ'בין אינדרויסן. אבער לאמיך טרייען צו ענפערן, לאמיך טרייען צו ענפערן א מינוט. אויב די ווארט איז סתם טאלאנט ביסטו גערעכט, ווייל ס'איז סתם א ליידיגקייט, אבער אויב דו זעהסט. כאטש איך מוז מיך קארעקטן אז נישט א ליידיגקייט אבער ס'טייטש ער האט א טאלאנט, ער זי האט א טאלאנט, אבער ס'איז נישט פשט לקבוע דעם אז יענער וואס יענער טוט איז דווקא א ראול מאדעל ביהעיוויער, ס'קען אפילו זיין יענער טוט גאר א גוטע ביהעיוויער, יענער איז גאר א, יענער איז אפילו בעסער ווי מיך און בעסער ווי דעם דורכשניט, אבער ער איז בעסער ווי דער דורכשניט וועגן זיינע מעשים וואס ער טוט און די זאכן וואס ער זאגט, נישט אז וויבאלד ער האט א געוויסע טאלאנט איז פשט אז אויטאמאטיש אלעס וואס ער טוט איז לקבוע דעם בעסער, דאס איז די גאנצע וואס כ'האב געוואלט זאגן.

אנדערש לייק וויאזוי דו טראכסט א מינוט אז דו גייסט נישט טרעפן קיין טינעידזשערס וואס וועלן דרימען פון פלאמבערס אלס זייער ראול מאדעל באט דו וועסט עס יא טרעפן אויף זינגערס אדער אויף אנדערע סטארס. איך וויל פארענטפערן א מינוט why is it like that? פארוואס ווערט דער עולם מער ארויפקוקעדיג און פארשטייט אז א זינגער האט יא מער פלאץ צו האבן א מעסעדזש אדער ארויפגעקוקט ווי א פלאמבער? ווייל באמת לאמיתו די עכטע די עכטע פלאץ פון זינגען איז נישט אינטערטעימענט.
אקעי. די עכטע פלאץ פון זינגען איז צו ברענגען א מעסעדזש און צו אויפקלערן און צו צו ארויפברענגען עפעס א עפעס א א טיפקייט יא אסאך מאל איך טראכט איך איך פלעג אמאל היינט ווייניגער

איך האב הנאה געהאט פון די ווארט ווייל די מינע פלעצער האב איך אייביג געוויסט ביי מיך איך בין נישט געמאכט פאר דעם איך בין נישט א אינטערטעינער ווען איך גיי זינגען צו א פלאץ איז עס אדער יום נוראים אלס בעל תפילה אדער ביי א חתונה פון א משפחה ווי אדער די חתן'ס צד אדער די מחותנים קענען מיך און זיי ווילן די סטייל

אבער נאכדעם איז דא מענטשן אין די מיוזיק אינדעסטרי וואס זיי זענען נישט סתם אינטערטעינערס, דעי ריעלי טשעינדזש יו, ווען דו הערסט ווען דו הערסט דיך צו צו זיי איז דו ווערסט באמת געטוישט, דו צינדסט אן א ניגון פון, ס'איז דא געוויסע זינגערס געוויסע מענטשן וואס נעמען זייער זינגען זייער זייער סיריעס און דו טוישט זיי באמת און פאר דעם. יו קאן קעיר לעס צו דער פלאמבער האט אויסגעארבעט זיינע מידות אדער נישט, אבער דעם זינגער ווילסטו זאל זיין א ערליכער מענטש, דער זינגער ווילסטו זאל זיין א מענטש וואס זיינע מעסעדזשעס זענען מער אויסגעהאלטענע מעסעדזשעס, ענד איט גאוס באות וועיס, פונקט אזוי ווי דו פארשטייסט אז מען דארף לייגן א מארדיגן דגוש וועם גיי איך נעמען ביי מיין שמחה ביי מיין יא ווען א קהילה גייט מאכן א דינער גייען זיי גאר שטארק אכטונג געבן וועלכע זינגער נעמען זיי ווייל דאס ווייזט, דאס גיבט א אימעדזש פאר זיי, מה שאין כן.

זענען זינגערס און קאמפאוזערס און געוויסע סטארס באמת מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען געוויסע זאכן אין לעבן און ער האט געשריבן דעם ניגון אדער דעם תנועה אדער די זאכן פון א עכטע אמת'דיגע טיפע פלאץ און דו קענסט זען, גיי עפן אויף די הונדערטער חסידישע ניגונים וואס זענען דא. און זיי זענען באמת סטארס, די אלע מענטשן וואס האבן געמאכט די חסידישע ניגונים די לעצטע פאר הונדערט יאר, קוק אין חבד, קוק אין אלע פלעצער ווי א ניגון איז א זאך, מען ווייסט ווער ס'האט געמאכט די ניגון, און ווען ער האט געמאכט די ניגון, וואס האט געמיינט מיט די ערשטע פאל, און וואס האט געמיינט מיט די צווייטע פאל, און ער טוישט באמת די לעבן פון א מענטש. סאו דאס איז דאס איז. במאמר המוסגר איז א לאנגע אגב געווען אבער.

ס'איז דא איינער פון די גאר חשובע זינגערס וואס איז גאר גאר אנגענומען און ער איז א, איך געדענק נאך אלס בחור האט מיך איינער געזאגט אז ווייסט אז ווען ער גייט אריין פאר ער גייט אריין אין סטודיאו זינגען א ניגון פון שבת לערנט ער באמת זעצט זיך אוועק לערנען א חסידישע ספר אים אריינצוברענגען אין די מצב פון שבת און דאן האט זיך מיך אנגעפאנגען פארשטיין פארוואס האט ער אזא פאוער פארוואס מענטשן ווערן געטשעינדזשט און מען קען אפילו נישט מסביר זיין פונקטליך ווייסט דו זינגערס קענסט נישט פונקטליך פארשטיין וואס עפעס זיין קול איז עפעס אזוי מורא'דיג אדער און אין געוויסע זינגען זייער קול איז געוואלדיג אבער ס'נישט דא קיין קאנעקשאן אדער. ס'איז ער ווי כ'הער אפאר מענטשן אויף די אנדערע זייט פון די ליין פרעגן ווער איז עס ווער איז עס אבער צוריק וואס איז די אויספיר פון דיין תשובה? זיי זאלן אליין טראכטן ווער וועלכע זינגער ווייסטו וואס די אלע מענטשן וואס פרעגן די שאלה טראכט אריין ביי דיך וועלכע זינגער ווען די הערסט אים זינגען א ניגון פון שבת

ס'הייבט זיך שוין אן ביי די עלטערן צו וואס ער פאוסטעט זיינע קינדער, און ס'הייבט זיך אן ביי די רעספאנסיביליטי פון די מידיע קאמפאניס, וועם וועם מאכט ער גרויס, און וויאזוי מאכט אים גרויס, און פארוואס מאכט ער אים גרויס, און און און נאך מער ווי דעם, די גוטע ראול מאדעלס וואס א טינעידזשער האט די פאטענשאל זיך צו קאנעקטן צו זיי און נעמען און שטייגן מיט זיי איז איז פארקערט אונז למשל איך גיב א דוגמא מורי ורבי ר' שמעון ראסל ס'איז מיין ראול מאדעל איינע פון ער ער ער נוצט די זאך ער ער עקספלעינט אז דאס איז וואס מענטארינג מיינט בעצם מענטארינג ווען אונז נעמער א טינעידזשער וואס סטראגעלט אביסל אין די סיסטעם און אונז געבן אים א מענטאר. דאס איז וואס אונז זוכן, אונז זוכן צו טרעפן איינעם וואס יענעמ'ס מהות זאל קענען דינען ווי א גוטע העלטי ראול מאדעל פאר די קינד כדי צו קענען,
ס'איז אויך אמת אין די וועלט פון טעראפי אויך אין די וועלט פון קאוטשינג אבער מענטערינג באשטייט אויף די באשטייט אויף די קאנצעפט, סאו איר שאלה איז געווען, איר באטעם ליין שאלה איז געווען לייק וואס קען זי טון? אז ס'זאל נישט געשען, איך מיין קודם כל עס צו עקסעפטן און נישט זיך פייטן דערמיט, געדענקען די פארט וואס אונז האבן ארויסגעשמועסט אז ס'איז נאטירליך און ס'איז אקעי, דזשאסט אויך אריינקוקן וואס וואס זוך איך, וואס איז די מורא'דיגע לאך וואס איך האב אין מיר וואס יענע ריזיגע סטאר פילט אן, כאילו, פילט נישט באמת אן אבער אין די דמיון, איך מיין אז דאס איז די באטאם ליין פון די ענטפער און.